Bob y Builder, Esgidiau Bob. Un bore, cerddodd Bob i mewn i'r ystafell fyw. Roedd yn cario bocs mawr. Edrycha, Ffin, dywedodd o'n hapus, mae'r postmon newydd ddod â bocs yma i fi. Be sydd ynddo fe, tybed? Pwysodd Finn ei drwyn yn erbyn ymyl y tanc gwydr a gwylio Bob yn agor y bocs. Esgidiau newydd! dywedodd Bob yn gyffrous gan eu dangos nhw i Finn. Beth wyt ti'n feddwl, te? gofynnodd. Fflipiodd y pysgodyn aer drosodd yn y dŵr. Splash! Roedd e'n hoffi esgidiau newydd Bob. Dwi'n mynd i wisgo'r esgidiau newydd i'r gwaith heddiw, dywedodd Bob. Pan gerddodd o allan i'r iard, roedd Wendy'n rhoi gwaith i'r peiriannau am y dydd. Lofty, rwyt ti'n gweithio gyda Bob heddiw, dywedodd. Myc a Sgŵp, rydych chi'n gweithio gyda fi. Bore da, Wendy, dywedodd Bob. Bore da, Bob, atebodd Wendy. Cerddodd Bob o gwmpas yr iard gan ddangos ei esgidiau newydd i bawb. Beth ydych chi'n feddwl o'r esgidiau newydd yma te? gofynnodd e iddyn nhw. Smart iawn, atebodd Wendy. Stopiodd Bob ac edrych o'i gwmpas. Oes rhywun yn gallu clywed sŵn gwichian? gofynnodd e. Alla i ddim clywed unrhyw beth, atebodd Lofty. Dechreuodd Bob gerdded eto, a dechreuodd y gwichian unwaith eto. Gwych! Gwych! Gwych! Dwi'n gallu glywed e nawr, dywedodd Wendy. Ha ha! chwarddodd Dizzy. Mae'n swnio fel llygod bach. Dechreuodd Lofty grynu drwyddo. Ww, paid â deud hynny, Dizzy, mae ofn llygod arna i. Wrth i Bob gerdded tuag at Wendy, roedd y sŵn gwichian yn mynd yn uwch ac yn uwch. Dwi'n meddwl mod i'n gwybod o ble mae'r sŵn gwichian yn dod, meddai Wendy. O ble? gofynnodd Bob. O dy esgidiau di, chwarddodd Wendy. Mae angen ystwytho ychydig bach arnyn nhw achos m'eu bod nhw'n newydd. Mae angen gwneud y lledar yn feddal. Mae angen chydig o olew arnat ti, chwarddodd Sgŵp. Dwi'n meddwl y gwna'i gerdded i'r gwaith heddiw, dywedodd Bob. Mae angen ystwytho ychydig ar yr esgidiau newydd ma. Dere Lofty, dywedodd Bob, a chodi ei law ar bawb wrth iddyn nhw fynd i'r cyfeiriad arall. Roedd Lofty'n teithio'n araf ar hyd y ffordd, a Bob yn cerdded y tu ôl iddo gyda'i focs cinio yn ei law. Gwych! Gwych! Gwych! I fyny'r ffordd, roedd Deryn yn gwrando ar Travis a Spud oedd yn ceisio dod o hyd i'r ffordd fyrraf i iard Bob. Rhaid i ni droi'r chwith wrth y groesffordd, dwe, groesffordd, dywedodd Spud. Na, i'r dde, dwi'n siŵr, atebodd Travis. Na, na, na, gwaeddodd Spud. Yna cyrhaeddodd Mister Evans y ffarmwr a gofynnon, gofynnon nhw iddo fe pa ffordd oedd yr un fyrraf. Mae'r frân yn hedfan mewn llinell syth bob amser, atebodd e. Y ffordd fyrraf o gyrraedd unrhyw le yw mynd mewn llinell syth. Dere, Travis, dywedodd Mister Evans, mae gwaith gyda ni i'w wneud. Ar ôl iddyn nhw fynd, trodd Spud at deryn a brolio. Dwi'n gallu rhedeg yn gynt nag y gall unrhyw aderyn hedfan, Beth am gael ras i iard Bob? Tweet tweet! dywedodd Deryn gan hedfan i ffwrdd. Mewn cae ger llaw, roedd Lofty'n ceisio codi clwyd. Roedd hi'n drwm iawn, ac roedd y gwynt cryf yn gwneud y gwaith yn anodd. Gofalus, Lofty, dywedodd Bob wrth iddo helpu Lofty i'w roi yn ei lle. Amser cinio, dywedodd Bob gan agor ei focs brechdanau. Be' sy gyda ti heddiw, Bob? gofynnodd Lofty. Brechdanau caws a ffitl, fy hoff frechdanau, a bynnen hefyd, atebodd Bob. Yn sydyn daeth pwff o wynt a chwythu'r napcyn papur i ffwr' oddi ar frechdanau Bob. O, diar, dywedodd Bob gan redeg ar ei ôl. Roedd Spud a Deryn yn rasio ar draws y caeau, Yn sydyn, stopiodd Spud pan welodd o focs cinio Bob a'r brechdanau a'r brechdanau a'r fynen ynddo. Mmm, dywedodd e, gan flasu un o'r brechdanau. Roedd e ar fin cnoi'r fynen pan sylwodd e ar deryn yn hedfan i ffwrdd. Galla i fwyta hon pan gyrhaedda i iard Bob, dwedodd e, gan fynd ar ras ar ôl Deryn. Roedd Bob yn dal i redag ar ôl y napcyn yn y cae nesa. Gwych, gwych, gwych! Clywodd tair llygoden y sŵn gan feddwl mai ffrind oedd yno. Neidio nhw i fyny a dilyn sŵn esgidiau Bob. O'r diwedd, llwyddodd Bob i ddal y napcyn. Aeth e'n ôl at ei focs brechdanau a'r llygod yn ei ddilyn. Pan gyrhaeddodd e, doedd o ddim yn gallu credu ei lygaid. Hei! Pwy sy wedi bod yn bwyta fy mrechdanau i? gwaeddodd e. Ac mae fy mynnen i wedi mynd hefyd! Wyt ti'n gwybod ble mae hi, Lofty? Roedd Lofty ar fin dweud nad oedd e wedi gweld y fynen, pan sylwodd e ar dair llygoden fach yn edrych arno y tu ôl i esgidiau Bob. Aa! sgrechiodd e, a rhedeg i lawr y ffordd. Ll-ll-ll-llygod? Llygod? gofynnodd Bob. Ble? Ond roedd fy llygod wedi mynd i guddio tu ôl i Bob. Rhedodd Bob ar ôl Lofty a rhedodd y llygod ar ôl esgidiau gwichlyd Bob. Der yn ôl, Lofty! gwaeddodd Bob. Gwych, gwych, gwych! Roedd Wendy, Muck a Scoop yn rhoi sbwriel o hen gegin yn y sgip pan gyrhaeddodd Deryn a Spud. Helo, Wendy, dywedodd Spud. Alla i ddim aros, hwyl! Be sy'n digwydd, tybed? gofynnodd Wendy. Yn ôl yn y iard, roedd Rowley yn pen dwmpian ac roedd Dizzy yn chwarae. Yn sydyn, rhuodd Lofty i mewn i'r iard. Be sy'n bod, Lofty? gofynnodd Rowling'n gysglyd. Lly, lly, llygod, atebodd Lofty yn ofnus. Maen nhw'n rhedeg ar fôl i. Rhuthrodd Bob i mewn i'r iard ar ôl Lofty. Lofty, does dim llygod o gwmpas y drychau, dywedodd Bob, gan roi rownd. Ond y tro hwn, Arhosodd y llygod yn llonydd a gwelodd Bob y tair ohonyn nhw. Ww! dywedodd Bob. Roeddet ti'n iawn, Lofty! Edrychodd y tair llygoden fach frown ar Bob. Cerddodd Bob o gwmpas mewn cylch a dilynodd y llygod e. Haha, drychwch, maen nhw'n hoffi fy sgidiau gwychlyd i. Ond dydw i ddim yn hoffi llygod, dywedodd Lofty gan grynu mewn ofn. Y funud nesaf, dyma deryn yn chwyrlio i mewn i'r iard a glanio ar Lofty. Rhedodd Spud i mewn, eiliad yn ddiweddarach, a'i wynt yn ei ddwrn. Dwi wedi curo deryn! gwaeddodd. Twît twît! chwibanodd Deryn gyda balchder. O, na! cwynodd Spud pan weled e Deryn. O leia gallai fwyta'r fynnen 'ma nawr. Fi? Pia'r fynnen yna! dywedodd Bob yn grac. Rwyt ti, rwyt ti'n gwybod na ddyla ti gymryd pethau rhywun arall heb ofyn. Sori, Bob, mwmiodd Spud. Roedd o'n teimlo'n euog, ac edrychodd ar y llawr. Yna, gwelodd e'r tair llygoden lwglyd yn edrych arno. Ewch i ffwrdd, gweiddodd e arnyn nhw. Wrth i Wendy, Muck a Scoop gyrraedd yr iard, gwelon nhw Spud yn rhedeg i lawr y ffordd a'r tair llygoden yn rhedeg ar ei ôl. Gadewch llonydd i fi, gweiddodd Spud. Gwych, gwych, gwych, gwychiodd y llygod bach wrth iddyn nhw ddilyn Spud i lawr y ffordd. Helo Wendy, dywedodd Bob. Bob, dydy'r esgidiau, dydy dy esgidiau di ddim yn gwichian nawr, dywedodd Wendy. Rhaid eu bod nhw wedi ystwytho gyda'r holl redeg o gwmpas yna, atebodd Bob. Wyt ti wedi cael diwrnod prysur? gofynnodd Wendy. Na, ddim felly, atebodd Bob. Mae hi wedi bod yn dawel fel llygoden yma. Y diwedd.